Igo nebenerete buna ebiongozi, mokore chigasi chingiya, ekero abananchi baino babancha. Nakorwa are ama, omonto kabwate amatanga, akorwe ase coffin, orwe egari, naende obae ebesa y'amafuta. Gose iga ntobwate Steve Mogaka, ngoigwa ore kene nkeyo inche, beka natare ororo West Mogirango gaki Nyasae atokonye. Abanto bare amo okwo nare ama, ebagokora, Aria amatabwati na insecurity orantebie ng'a abwate abangwana gete amaintenye ari abwate chichuma aimoke chichuma abwate ebikuba iba, hapana, aria ama na omosubati orabe ogokora ofisi yaye lakini takwancha okuna aria ama gekogera aria ama na ebosi engiya. Arakoromera na emioro arusiyo aria ama ng'a are one term, egavana ya Nakuru ere two term, nari nyaribo ejirani atatache ororo, matiang'i ache tatabwati security. Mbuya mono sana ase ogochora mokwa Times. Abange baino nimanyete momaete ng'a omochimi o Arama nasireti mosike omwabo goku ng'a Martina Barongo. Mosike oyio omwabo are koenigwa Ichuma are koretwa Juma Aramisi aenigwe Ichuma. Bono inche buna mokwa Arama kare omosani first of all mpaka nare koba oo. Egia kabere nago ngokaba narenge live amatanga ayio korwa buna arenge arenge korusigwa mortuary on Thursday mpaka buna are kwenigwa on Friday. Bono chinga ase nokora egasi yane narenge korigereria ebinto buna bigocha biabe ebinyoro ime, korigereria chifamiri naki chire, korigereria naki abanto bagokwana. Naki ntete mbaere iga ase evidio mbaroki ekemo ase ekemo, lakini ntarakora boigo. Ngosaba one rituko ritang'ani okora chividio chiane mokwa times subscribe alafu kogani tigonsemi ng'akere esimi kogani tigonkwani ng'akere esimi egento kende kia muhimu nachagete ecompany ng'a ekorokwa ng'a mokwa times productions ase ngokava amatanga live ende na record nabane chividio mpaka chibicha nabaka komenta nayio onye kobate into buna enyangi ogarente ebe covered live ekamera ebwate kabisa evidio mpaka chibicha chingiya bado twabaretera Nabo ogontebie enamba yane nera anytime rituko rinde rionsi inche nogosoka na gocha- na gochaka egasi. Kereo togochaka chikampani buna echi, neri ng'a ogoika ase gwateba ng'a bono tari inche bieka ndakwane iga anyore nonya ikomi ndagure nonya na esabuni, naiganeti twanyora abande baria torasange. Bono neboreti ng'a abanto abande naki tokobareta ime, ekero atleast onde nere anyore kende. Buna bono ekero nokaba omotango are amo nabaete vijana seven ororo. Imagine abanto seven bakanyora amaguta bakagenda naro sobo. Tari buya? Nore gosaba abagusia ase more mbwate okoboko. Egento egetang'ani nasomete korwa oo, family success. Ogokora buya gw'efamiri. Arama koba omojumbe, tari ere bieka osagete efamiri yakaba buya. Abaigwa baye abange ebare chinsemo chia isiko chia Kenya eye, America, Canada. Nabare Kenya ebare buya. momura omwabo bare buya abasani, omanyete chinka nchire okogenda kwanyora abanto bagotirigoya otirigoya, momura omonene omoke mbari kororana, mbari koumerana, nchiri gokwana chiromete ense. Bono ekero okonyora abanto bagokwana nabo babwate chibesa, abwo mbuya, naye ogatiga gosana ng'a abanto mbaetaine. abanto mbanchaine, abanto mbagokonyana, emegao yarenge buya, buya kabisa. Oyo Thursday na Friday yarenge buya kabisa, chifamiri chionsi tore emechie, abanto batiga koangana. Kaba abanto abamo, kero omochando oyochire nare mokore egento ase obuya, amatanga akoera buya, nonya noyo ogochagua ago otware omogoko amanyete ng'a aba nabasani baraa. Lakini buna mogoetana, mogosarigera egento. Igo bono ebinto twabate goesoma igoro ase emeyega yaito tokoenda, obuya bwa obwanchani na egento kia abana. Ebinto binde mbire oo, omorembe na ebinge, twanchane. Egento gia kabere nare ngosoma na eke, esapoti mweshimiwa aria abanyorete, tiga mbwate ng'a buna ebiongozi bire aa, moroche bono iga ebiongozi bia gusii aa ebinde korwa usiku aa, omonto agosie ng'ina. Abanto bagoka, bateba ng'a nkwatebete, Abanto baraswa amasasi, nintwae koraswa ngoseka kwarenge, bono naye karakigwera. Buna omosubati naro odagoreti noti igaa ase simbara chiarwete. Omosubati oyio arerete sana, buna oria okorokwa Morara Omogusii. Riria akoenda Bomas of Kenya agwo kwebirogo akoitwa kabisa, omosubati akamoteba ng'a piga! Wua! Piga! Wua!

kero negete are korigereria naki amang'ana arenge, nkamanyora ng'a Abraham abwate support enene sana, tari korwa ase efamiri yoka, efamiri yamosapoteire nakwanete ebi, abanto abatano bankunete neke, abananchi ba kawaida, aria amanchire na abananchi more especially abana Nakuru bachete ang'e mia tano na, bakabera ororo, bakamoa esupport. Mbabomaete kumbe kobua nere abanto ba Gadi sobo Rama, mete ense ime ibare onse obe Rama yaye kogera ibare na omoribero orwete abwo nonse obe Rama, togosoka iga abwo na esiki mwonsi aba Rama nababete komanyekana. Lakini abana Abanakuru bamomaete mono, eywo ere egento ki'amana sana. Igo nebenerete buna ebiongozi, mokora chigasi chingiya, ekero abananchi baino babancha. Ng'a Nakuru Rama. Omonto kabwate amatanga, akorwa eschoolfee, orwe egari, naende obae ebesa y'amafuta. Mwa kimokogenda more sorted, onye kobwate ebill nyagetari ago sort out, bono rende omosubati naye arosie ekero ororo ebill enene, takwete lakini moyo are. Ara amakanda akamorusia oyo akaira, kamotebia baba genda bua obo, gekoba kebe. Nyagetari agocha goteba oo security agateba wapi nini? Kaa kando, eeh. Aramu akamoira, omosubati oyio bono efamiri yaye egogete na agase nokorigereria abana baye. Oroche omonto buna oyio, abe ng'a nere omochumba ogo, ng'a kera amatanga ere tai gokobora kobeka okoboko kwaye oo. Kera atwarire obokong'u buna bono anyorete, nomochete oika, nomochete oika. Igo menya nabanto buya, naigwete ng'a mpaka ejirani yarengeo mbare bagusie abaikoyo, ng'a omonto agoteba ng'a nejirani, okomorigia ere tari class ki arama, lakini ng'a mbare amo narama, ngosanga bare ngoimerana bare ngogamba bare ngokonyana bare. Ekiongozi kebwate obosia nobuya nabanto, abande bagacha korwa atambe okumia ng'a noyo ng'a arama ankonyete, nababoretie amaswali, omonto atebi ng'a arama ankonyete nere okong'akana eschool fees, arama ankorete ki ang'o, yaani bono kagocha agocha kora omwana buna oyomwabo. ase korora buna arama omwabo, yaani mbacheti buna kiongozi as such, ebase korora omonto omwabo, omwana omwabo obatugekete nabo barabwo ekero babwate ki? omochando. Egento kia kabere ne ebiongozi, matiang'i tari matanga onsi akogenda, lakini amatanga aya nachete. Koroking'a obohusiano noro omuya. naende tari ng'a Hosiana eyio asokete bosa, ara amanye goakera amachanga e kampaini bobe, na akorwanie kiri tikiri. Jubili nero bono igo ogokwaneka, mobunge taiyo ogokora gasi buna are ama, Kenya ngima eye, na mobunge taiyo ogokora gasi buna ore Jubili ogokora egasi buna are ama, nere otang'aine. Na mobunge taiyo omanyekanete ogokora egasi, gose omanyekanete o Jubili buna Samuel are ama, nere bieka. Abande bonsi pi tokobamanya, gose iga ntobwate Steve mogaka, ngoigwa ore kene enkeyo inche, beka natare ore West mogirango gaki, Nyasae atokonye, Nyasae atokonye. Igo bono ekemaene nkeria ng'a ebiongozi mbiasapoteti Alama ase eng'encho y'omokia oye na enchera ebegetwe na ekiongozi, mpaka matiang'i akamoa okoboko. Igo montegerete kabisa aba gose iga, ebiongozi biaito gose iga ikang'a abanto. Mokoba igaa mogoika mogwaki rosimi morikobwata, Alama abwate esimi eyemo. enamba eyemo, ng'a okomoakera obe ng'o, obe opresident, obe akamonto nsa, still nabo okomonyora. Eyemo, ogoikobisia erikire naki, Samuel Arama's phone number, gogoikobisia omonto agochiesera ororo ng'a agose aria gose akore amo gose agokwane bobe, okobwate esimi eria gwaakera Arama, kwamotebia naika ofisi yago, monto gete na gete, onkwanere bobe gose onkore bobe. Arama oche odeal nere abwo abwo abwo. Eh? Yaani ekiongozi kere available ase abanto. Okonyora obwanchani, konyora support, konyora numbers echo orae buna Matiang'i. Bono nki Matiang'i atachire ase amata- ase amatanga a mwezi kumi nase asirete? Rahisi sana. Igo nanyorete support korwa ase ebiongozi. Abanto bande naroche ororo, staff members. Abanto barama okwo narama, ebagokora. Aria amatabwati na insecurity orantebie ng'a abwate abangwana egete amaintenye ari abwate chichuma aimoke chichuma abwate ebikuba iba, hapana, aria ama na omosubati orabe ogokora ofisi yaye lakini tagwancha okuna aria ama gekogera aria ama na ebosi engiya. Arakoromera na emioro arusio gekogera okuna aria ama igo naki ekoba, igo naki obangete. Bamwanchete ogokuna okoba, baratwerwe lakini barore aria ama, baratwerwe lakini bamorende, tokomokuna. estaff okorigia aria abanto, inche nachire ofisi yaye, ngotebia omongwana oyo ore iga iga, ngase nere naroche ofisi yaye obegete esuti, okobwate amasakara ogokonya abanto banyore CDF, banyore bursary, na oyo oyo, ngase nere esecretary, na oyo tari ere okomoaka ebicha, ng'a nabo bakobwatera alama, bako make sure ng'a alama tabwati bokong'u bonde bwensi. Amache gakoenenwa, ecompany infact yarenge oo ya amache ekoenena amache, nero.

Ara amang'ana obokire gwatigire enchara? Egento kende giankunete ase amatanga aya ara amo, abageni mbaro abarwete Nakuru. Ara amang'a aare one term, egavana ya Nakuru ere two term, lakini ara amorosire relationship abanto ngokwana bare, ngoigwana nabare, ngokora bare ebinto biya. Eeh, mpaka omonto rende omogavana oywo o Nakuru agatoma omorepresentative CS sports. Agacha amatanga aria amatera amasikani amanene. Na rinyaribo ejirani atatache ororo, asabetwe nonya na epaara akange koenena, ng'a ekero egetani kiare gocha kiare gekuna iga ase nini, epaara eyio y'abanto baete. Nyaribo aangete, ng'a are tutam, lakini Susan ki kore tutam, agatoma abanto baye bagacha komo represent iga abwo. Ntebi ango nki ekio? Tari emekonere gusii aa, eeh.

Tobwate digital economy bono nigo tobwenerete tware chiwifi aye intwe Nyamira county, to enjoy tomanyete ng'a egavana yatobekire chiwifi ase gete, ngokora chicontent buna eye, nere nabekaranse ase gete iga ase ewifi ebekire ya egavana, na upload. Torogote gokora egasi tonya kogora bundles, nomanyete ng'a orakonye vijana are sana. Onde ne chisukuru obekere abalimu, obekere nonye ne chi chiwifi, nyarigwe namanyete ngekio, gento kia omoerio. Matiang'i ache tatabwati security, narete konya ninkwane emega ya matiang'i, okorora abanto bagocha amayentenyi gete aro okogenda, nakuru narengeo amangwana gete baichire kabisa bagosuma gochia aa, lakini eraundi eye ebasete gosia aa, matiang'i asete na omongwana gete emaete iga oyomo, epi eyaye na abangwana babe batano toiga bane, ng'a nabo ba esecurity ya matiang'i, abake igo tu. Furugu inche arenge oo, nkaigwa buya sana, ase ki? Matiang'i namaete egangusi, onde takomokuna. Aanse obo banto baria atari babisa baye. Eki kero buya, amaete ng'a nabanto baminto, inki omonto agobokera amambia ase kong'aka? Inki omonto arambangere amang'ana amabe seita? Abanto baria abagusii mbanche egento ekibe kembere. Ngai igo buya sana. Ntobe totware ebiongozi biaito bikorengereria igo, bimaete ng'a gusii yaito ntogochora, yaani tochaka goita.

Nkobateebia iga abagusii baminto, ebiongozi biaito mbibaneete gotiga egosori eye, ogocha oria kwama otware amagari gete amange, kwama onye koba enchera gete ng'a bono otangire obisi toi ase embaraasi obisi omanyete taigotoka. Onye totoka omorambe oyo okogenda, achakete estadium, stadium eye nkware gotacha ororo. Naende ogotara town igaa, tokonyora simbara aria akogora abwate security orakore ekang'egera. Kwa mogumi naki, omongwana onde arokore ecampaign tochangamigete igaa togotera simba ne taai. Inki kiamoberete bono, ng'a nere otari gokuna. Hee? Naende aria amagacho nere akabwekana matiang'i. Aria buna omonto okonyoraga agotara, bodyguard yaye teiyo, agotara bieka. Gago na korwa okomonyora estreet gagotara kwamo mheshimiwa naki mheshimiwa naki osoe ekebanda oragera ogende ebinto biaye. Naye ogambia busiaa ogocha orwa abanto bagochorete mbari bari lakini obwate amamura agoaka abanto chintuo agosuguma abanto gochia abagusi baito. tosome kende getwachire ase, keria ekiya ira, keria ekebe tigana, baminto nakore buya gosanga nainwe, tomenye buya, ebiongozi biaito tiga obwoba, kore gusii aa nabanto bago bagochorete ororo, onye onka nere ng'a anchete okoba boigo, naye naroche omogushimiwa Ben mobaye ntebe ati security, na magoro omoishimiwa Okong'o omogeni, nere arigo, yaani mokongo kere more gusii aa, lakini gachi okiera okiera abankwano abande aba. Bankwana mbarabwo naye bareti mia matiang'e, togoika ang'e pi! Obakwani. Mbuya mono sana tumira next time mbareta nkore kwa Abel Mokua, genda ore go subscribe na kora chividio tokora igaa. Mbuya mono sana.